Ofie oduro. Maka akyerɛ no sɛ ɔmmra mmɛpa kyɛw, ɔnsrɛ bɔnefakyɛ. Wayɛ anaa ɔnyɛe? So wanyɛ a, next week mɛ blast no serious. Ebi koraa next week deɛ ɛyɛ mpene koraa meɛ mma ha because yɛse obiara ntra fie. Mo ka ho bi nti na sɛ church sɛ sɛ yɛ close church because adiifoɔ no hyɛ nkɔm no mo na mo di adiifoɔ no atɛm ɛma nkorɔfoɔ sɛ nka ɔmo bɔ mpaeɛ Wɔn agyae mpaebɔ ɛna ɔbronsam anya opportunity ɛna ɔsɛe nneɛma because adeɛ no nyɛ ɛbɛsi na Nyame ayi akyerɛ adiyifoɔ nso wɔn nka. Kofi Oduro asem ɔkaeɛ ɛne saa Daniel Owusu asia man mu nsɛm yi ɛne akoa yi ɔwɔ Kumasi yi ahwan hwan Akwasi Awia yi wɔn nso wɔn aka wɔn adi di adiyifoɔ atɛm saa no nti ama sɛsi odiyifoɔ bi koraa ahyɛ nkɔm a nnipa ntake no serious mmɔ ho mpaeɛ yɛte hɔ saa na yɛwuwuo ɛyɛ Kofi Oduro mo na akunkum nnipa no Ɛyɛ wɔn aa wɔn aa na ɛyɛɛyɛ anka yɛbɛbɔ mpaeɛ astɔpo saa ade no sɔfo Sanchan Anaba ɔno no prophetic word no ɔnyaaeɛ no wohu sɛ antumi koraa ansprɛde because Kofi Oduro no abɛgyina hɔnom sɛ adiyifoɔ a wɔn hyɛ nkɔm thirty first no nyinaa nkwasea nkɔmhyɛ Nyame nkasa nkyerɛ obiara ɛnti ɛmaa Sanchan Anaba wɔn antumi ansprɛde saa ne prophetic word no anko amɛka saa a anka bɛsprɛde paa anka obiara bɛte bi ama anka yɛbɛkɔ mpaebɔ mu ahyɛ mpaebɔ mu but deɛ ɔbɛkaeɛ nti Ɔayɛ ne tsir ho sɛ yewkɔ kɛn so osu bɛn pa pɛ ntɔkwa. Hwan a? Zimbabwe no, 2016 na ɔhyɛɛ saa nkɔmbɔ. Akwadaa ketewa wɔn no yaayaaya Kofi Oduro, didi adiifoɔ, wo papa no mu didi yɛ nyinaa atɛm. Ɔn, ɔkɔ kɛn so osu bɛn pa pɛ ntɔkwa. Hɛ, me mmom deɛ meka no koraa kyerɛ mo. Adiyifoɔ no a ɔmo yɛ fake no mo attack wɔn but mo nyae genuine ones no na onyame mfa ɔmo so mprɔfɛsae na yɛnya prayer topic mmɔ ho mpaeɛ because anka Jonah nkɔka a ka na Nivifoɔ nya prayer topic mmɔ ho mpaeɛ anka Isaiah nkɔka nkyerɛ ɔhene Hezekiah a ka ɔhene Hezekiah nya prayer topic mmɔ ho mpaeɛ asɛm o yɛaka ka ka da biara yɛka mama yɛka asɛm baako yɛaka ka ka still yɛka ɛso wotumi hyɛ ma adros bɔ ma brɛzia Ɛfra ɔyere bɛgyina members anim de wo nsa sɔ ɔyere breast. Na mate koraa sɛ yɛsɛ ɔyɛ gay. Na wodi nsɛm hunu ɛne nkwaseadeɛ wei wɔ Ghana hanom kurɔfoɔ ntumi nka. Me deɛ adeɛ no ɛkɔ so no me blame wɔn. Sɛsie Sunday kɔ asɔreɛ sɛ wohyɛ fie. Na nim sɛ aboa. Hwɛ coronavirus no ɔsɔfo koraa hui sɔfo bra. Nyame yi kyerɛɛ ɔsɔfo, ohui. Adɛn na nkwaseafoɔ bi pɛ sɛ wɔn sɛe Nyankopɔn adwuma? Haa? Wokɔ kae sɛ wosu bɛmpa pɛ ntɔkwa. A, woatu ani asi adiifoɔ so na wodi atɛm saa. Wonom nsa bo a, na wabɛgyina na odi, odi adiifoɔ atɛm just like that. Sɛ nkwasea nkɔmhyɛ, na Nyame nkasa. Wo na Nyame nkasa nkyerɛ wo, w'agyimisɛm nti, Nyame nkasa nkyerɛ wo, akoa no tum, na Nyame kasa. Fafiri ɔkɔ. Kwasiasɛm akwaakwa. Ɔsɔfo ka deɛ ɔhu yɛ no. Moma ne nyinaa mmra live o. Wo nnim na me apɔs wo bɛhu deɛ mɛyɛ wo. Wate. Me pɛ sɛ bloggers ɛfa. Abranteɛ bi ɛfɛ no Magrehab ɔnfa. Ɔn na ɔkaa biribi ɛfɛ no beef maa me tee sɛ ɛfrɛ biribi beef. Hwɛ sɛ Kofi Oduro woamma ammɛpa kyɛw. Because woka ho bi na ama nkurɔfo ammɔ mpaeɛ amfa Sanhyɛ anaa Naba nkɔmhyɛ no, woka ho bi, woamma ammɛpa kyɛw a wɔn a wɔawu no nyinaa, wɔn abusuani bi a ɔbɛsu deɛ ɛho nnome bɛba wo Kofi Oduro so. Kwasiampani yi. Papa ka deɛ wohu yie no. Mpakyɛw na meyɛ asɔre ɛna meyɛ asɔre ara na Awurade yi kyerɛɛ me sɛ ɔbra spot demon bi abɛtena hɔ. Na demon no a waba abɛtena hɔ no, ɔde yareɛ, na yareɛ no a ɔde aba no, aman, ɔman biara mu demons aba rebɛtɔ yareɛ no kɔ wɔn countries. Nti obiara tua according to wɔn currency. Nti Cote d'Ivoire foɔ retua Sefa, Ghana retua Cedis, Asia wɔn retua wɔn currency, wɔn wie pɛ na wɔn de ahyɛ flight mu na flight no atu na ɛde kɔ na ɛyɛ yareɛ baako pɛ na na wɔn retɔn wɔn retɔn ma wiase nyinaa nti wɔn retɔn mehwɛ adeɛ no saa wɔn retɔn adeɛ no nyinaa wieɛ no ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ momfa nkɔ na momfa nkɔ ma emu nipa no na sɛ wɔn resa yareɛ no so a sɛ yareɛ no wɔn resa wɔn de sika no a wɔn de tɔɔɛ no ɛbɛrɛ a wɔn de sa yareɛ no na ɛpresente sika no a wɔn tuaeɛ no Nti mekaa no wɔ asɔre, mekaa no wɔ ɛɛ ɛ Sakama asɔre, mesan kɛkaa no wɔ Teshie. Nti every week biara meyɛ asɔre a meka se a mahu sɛ demon bi abɛtena Ɔbrasport a ɔɔtɔn yareɛ. Na yareɛ no a ɔɔtɔn no ɔɔtɔn no kal wɔn retɔn no wɔn currency mu. Nti deɛ mehuiɛ paa meka kyerɛɛ wɔn sɛ mehu sɛ Asia Asia wɔn retɔ yareɛ no mmɔ paa de rekɔ hɔ. Na Yɛwiee no, yɛtwaa so. Ná ɛyɛ sɛ nka ɛnyɛ nkwasea nkɔmhyɛ a nkurɔfoɔ bɛkeka sɛ nkwasea nkɔmhyɛ yi a ɛma ɛna atɛmdidie baa mu yi a amma yɛadwene ankɔ so a ɛna yɛadwene kɔɔ so na yɛbɔɔ ho mpaeɛ a nka deɛ ɛbɛsi wei nka ansi. Nti papa, Nyankopɔn yi kyerɛɛ yɛn ma yɛka ho asɛm wei, m'asɔremma nyinaa di m'adanseɛ sɛ Nyankopɔn faa me so kae. Nhyira nka wo. Nhyira nka wo. Nkurɔfoɔ bi te Ghana hanom Nyame nhyira wo sɔfo. Frɛ wɔn ho common sense. Na asɔfoɔ akɔhyia mu bɔ mpaeɛ a gyimifoɔ bi a ɔno nso yɛsɛ fɛ no Avram Ben Moshe ɔno nso abɛtena ɔdidi asɔfoɔ atɛm didi asɔfoɔ mpanifoɔ atɛm sɛ ebi tiri sɛ eh ah infa saa Ghana korɔ wei no a yɛwɔ mu no ɔho eh Onyame bɛtua nkurɔfoɔ bi ka papapapapa wɔn asɔfoɔ mpanifoɔ ahyia mu didi wɔn atɛm Kasa tia ɔman panin because yɛfrɛ wo Avram Ben Moshe. Common sense family. Yareɛ no aba no mo use mo common sense na mo mfa nyɛ biribi mfa ho ɛ. Mo common sense no dɛn na atumi ayɛ afa yareɛ wei. Mo se asɔfoɔ no yɛ nhunu yɛn yɛ hu yi na wo common sense ɛkyerɛ wo. Sɔfo moma yɛ nyɛ na me mfa m'asɛm mmerɛ awieɛ. Ba me mmom deɛ me blemu Ghana asɔfoɔ mpanifoɔ bi. Kofi Oduro, akwadaa ketewa wei tumi di adiyifoɔ nyinaa atɛm. Adiyifoɔ bɛyi ano a, ne nkorɔfoɔ bo afu sɛ adeɛ nti na adiyifoɔ ayi ano. Obi koraa sɛ nka nni kwan sɛ nka adiyifoɔ no yɛsosɔ so. Mma yɛnsosɔ so. What are you talking about? Time a Elisha prophesied a, obi a ɔhene no de ne ho ato no so, ne so kɔka kyerɛɛ Elisha sɛ, Wo nkɔmhyɛ no mma mu. Elisha ka kyerɛɛ no sɛ, Nkɔmhyɛ na ɛbɛba mu, but wonni bi. Wobɛwu. Wobɛhunu ba wobɛwu yi wo dae. Ao, ɛduru tɛm bi a, saa nkwaseafoɔ bi a wɔfrɛ wɔn ho asɔfoɔ no nom apɛtɛhyɛ nsa ne wi, bɛgyina pulpit mu na wɔredi atɛm sɛ adiyifoɔ a ɛwɔ Ghana nyinaa yɛ nkwaseafoɔ, agyimifoɔ adiyifoɔ, adwamanfoɔ adiyifoɔ. Stupid man like you. Wayɛ ama Sunshine Abba ne nkɔmhyɛ no, yɛannya so mfasoɔ. Ato yɛn! Ɛsɛ sɛ wohyɛ wo fie. Bra bɛyɛ asɔre na yɛnhwɛ. na ɔno nso ɛsɛ yɛfrɛ no Daniel Owusu Asiamah, papa panin a ɛte sɛ wo, woayɛ w'ano pafoo sɛ aboa, wo so gyina hɔnom sɛ adiyifoɔ no nyinaa hu no, ɛna obi frɛ ne ho the nation's prophet, mete me baabi maka anaa bɛbɔ me din? Me deɛ, me deɛ wobɔ me din na wo attack me a please, wo woanyɛ sɔfoɔ anyame o, fa nkwasi asɛm no firi ɔkɔ. Adɛn nti koraa na gyimifoɔ adɔɔso saa? Nkurɔfoɔ bebrebe frɛ wɔn ho asɔfoɔ, gyimi nko ara, gyimi nko ara. Ah me mente aseɛ I just don't understand. Wokɔ kan yɛ so ɔsɔfoɔ su bɛmpa na ɔpɛ ntɔkwa ɛna n'ano ɔya ɛna hwan hwan eh mepɛ ntɔkwa m'ano ɔya ɛyɛ very painful paa sɛ anka yɛbɛtumi anya nyinasoɔ bi agyina so abɔ mpaeɛ na obi abɛdi di atɛm na yɛagya mpaebɔ no ama oh my God nyame bɛtua Kofi Oduro ka God will punish you wo Kofi Oduro mepakyɛ ɔsanhyɛ anaba Ne prophesy no ɛwɛn? Ɛwɔ sɛ yɛyi no TV so, UTV, me ara mɛtua ka na wɔn nhyoo ɛma Ghanafoɔ nyinaa nhwɛ na yɛhwɛ sɛ ɛyɛ nkwasea nkɔmhyɛ a. Mepakyɛw, 2018 me nkɔmhyɛ no mo mma mɛka ho asɛm, me wie no ma hande over. Me ara meka koraa nkorɔfoɔ bɛka sɛ me na ma create, hwɛ me me hu dragon, Chinafoɔ nso wɔn symbol ɛyɛ dragon. Sɔfo, dragon no a na ɔne eagle no a stars ɛwɔ ne tiri so ko ntɔkwa no, dragon.

Papa, wɔn manufacture, manufacture, borɔfo no wɔka no sɛ manufacture. Wɔn hyɛ da kɔɔ lab ɛna kɔyɛɛ adeɛ wei. So wɔn di breki weld. Yɛbɛma sɔfo a wɔn aba abɛkyerɛkyerɛ mu. Wɔn di breki weld, wɔn di abreki weld. Na wɔn yɛɛ saa adeɛ wei, na hwan na ɛyɛɛyɛ? Sunday ɛna me san bɛkaa sɛ, mahu dragon a wa vomite frogs, a frogs no nam asase so a ɛde yareɛ kunkum nipa pii. Na wo te takorade kraseni, wo se ɔsɔfoɔ biara anhunu na adiifoɔ no anhunu. Wo na wahu ako ano tum. Mo ara mo ka ho bi, yɛhu koraa yɛntumi nka no kɛse, because wo kɔ kaa ne yɛdi wo atɛm, mo na mo abɛdi atɛm na mo kɔ. Me deɛ hɛ am telling you ɛfiri saa ɛnnɛ ɛkɔ adeɛ a yadeɛ wei ayɛ nnipa wɔ asase wesee so yi ama sɛsie ntumi hyia mu koraa nyɛ asɔre sɛ nyame fa me so professor pa na obi bɛkasa ti adeɛ a mɛyɛ nnipa no hɛ mɛdome wo seriously nkurɔfoɔ bi sɛ hɔno a mo kɛnɛ Japan ɛsi adiifoɔ wɔ Ghana ha nyina anyɛ papa wɔn kaa saa Ɛda no wɔyɛ no interview me tiee bi nkorɔfoɔ bi koraa hyɛ da twese nasɛm no ɔse ɔ believe prophet bi me din no koraa na ɔnhu bɔ ɔho because akyɛ ɔ believe prophet bi ɛna ɛm sɛ host no kaa prophet Osuma pa na ɔse yes yes Ɔno deɛ ɔse wadi ɔno you should the word prediction ɔse wadi me prediction akyi na prediction biaa ɛbam ebinom nso wɔ hɔ nom a ɔmu kɔ kɔ busa nkorɔfoɔ ho information na ɔmu de akɔ hyɛ ɔmo nkɔm the way na ɔka asɛm na ɔka bɔɔ mu no ɛyɛ nkorɔfoɔ sɛ dabra ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ me me kɔ busa mpaninfoɔ bi ho asɛm na me de ahyɛ nkɔm but ɛnyɛ saa na na ɔka me makɔ ne fie me ne Charles Owusu. na ɛkɔɔ ne fie. Akyɛ, ɔkaa saa asɛm wei kyerɛɛ me. Ɔse, Sɔfo, nyɛ sɛ waba ha na meka, ma follow nkɔmhyɛ. In fact, ɔkaa nkɔmhyɛ bi koraa mpo a na me me werɛ koraa afi. Ɔno koraa na ɛkae me. Enti deɛ ɔkaa ne TV no so no, na wadi kan aka akyerɛ me ne Charles Owusu. Ɔse, Me predictions, wa follow na ne nyinaa asi. But asɔfoɔ binom ebinom wɔ hɔ nom a wɔn kɔ gyegye nkurɔfoɔ ho information na wɔn de abɛhyɛ nkɔm. Ne nyinaa wɔnim ne nyinaa. Enti no ma mo nka sɛ Honourable Ken Agyapong ɔnye asɔfoɔ nyinaa nni. Ɔgye bi di. Ɔgye adiyifoɔ no bi di. Enti mo nya saa nsɛm hunu no a mo to ano ma mo keka no. Na wo ɔsɔfo Daniel Owusu Asiamah wo wo te Takoradi. Wo nfɛre w'ani nwui. Wo wo ba bɛ attack adiifoɔ na wo wo nyɛ sɔfo. Wei koraa kyerɛ sɛ ɔnhu hwee. Nka ɔnka ɔhu hwee a ko wei wosɛ wose nka nso hu. Me deɛ Nyame adom nti 2018 me hui. Sɔfo me ba sɔfo Frimpong ɔno nso hui. Eh me ba ne me nua Sanchan Anaba ɔno nso hui. Eh sɔfo a ɔno nso wɔ Zimbabwe yi aha ɔno nso hui. Eh sɔfo yi a ɔno nso wɔ America yi ɔno nso hui abɔnyesɛ white no Nice man no, ɔno nso hui. Na wo hui? Wo, wohui? Keka nsɛm hunu. Agye ɔtan ɛna matu m'ani asi nkurɔfoɔ bi so na motan wɔn. Ɛyɛ dɛn na sɔfo deɛ, nka biribi koraa asi a na woba bɛbitre wo nua sɔfo. Woate sɛ Muslim bi, Sheik bi gyina baabi abitre Sheik bi sɛ ɔno nso anhunu deɛ ɛsiiɛ no? Deɛ ɛsiiɛ no, adɛn nti na obi nyɛ bold ɛmmɛka sɛ ne Sheik bɛɛ so na ɔhunuiɛ? Na da biara mo attack adiifoɔ. Spiritual man bɛn na ɛhuu saa adeɛ no? Aso da biara prophet ɛna mo attack yɛn? Please ɛnɛ sɛ ɔrehwɛ me na anim na nka sɛ ɔresu bɛmpɛ ɔpɛ ntɔkwa a ɔho na wonnim na atwerɛ biribi wɔ comment no ase hɔ a God will punish you because hwɛ I'm serious yareɛ no ɛkum nkurɔfoɔ. baabi a ade no kɔ na ehu. Anka egyina so yɛ mpaebɔ ntɛm a, anka ebia anka ennu baabi a aduru yi. San hyɛ no na ba. Nyame ayi ahuntasɛm kɛse asi akyerɛ no. Kofi Oduro abedi atam ama asɛm yi. Antumi ankɔ viral. Antumi ankɔ viral because of Kofi Oduro atam didie. Esi yɛ ne deɛ waka n'ano atom. So ɔse adiifoɔ no nkɔmhyɛ nsi. Asi. Waka n'ano atom. Nyame adom nti yɛhu no two years ago ɛna Nyame yi kyerɛɛ yɛn. Mepakyɛ ɔsɔfo bɛn na ɔreba abɛkyerɛkyerɛ prophecy no mu? Mepɛ sɔfo obɛtumi akyerɛkyerɛ mu yie ɔmmra mɛkyerɛkyerɛ mu. Sɛ sɔfo Bɛɛkyi o, sɛ sɔfo Amu o, ɔmmra mɛkyerɛkyerɛ mu. Momma sɔfo Amu mmra, ɔno n'ano ate. Sɔfo Nana Kwasi, bɛgyina ne nkyɛn ne kaakae no. Ɛnna asɔre no ara na yɛreyɛ no. Yɛyɛ Facebook live sɛsi yɛse me ɛnyɛ asɔre obiaa koraa nni ha nti momma menka m'adwene na ɛɛya hyɛ nkɔm a na obiaa bɛgyina hɔ I'm the one who stands at the gate of this nation there will be no flood there will be no fire outbreak mo sɛ membɛsene bɔgye so amen amen oh two weeks pɛpɛpɛ flood fire outbreak killing many people na waka n'ano atom, na wasan ahyɛ ne suit, na wabɔ ne tie, ɔduru fie a na wadidi na n'afu eh, hwɛ, ma obi nka sɛ asɔfo ɔko ntɔkwa, yɛn nko eh, wokyerem na me nso mekyerem, Takoradi sɔfo na wabɛkyerem, me nso mekyerem, Kofi Oduro wokyerem, me nso mekyerem, wo sɔ wo na nka sɔfo bi kɔhyɛɛ mmaa pant ma wɔ asɔre dɛm anka Kofi Oduro, na ɔno koraa deɛ nti na ɔkɔhyɛɛ mmaa pant wɔ asɔre dɛm, ɛn ah, brɛs yɛn na ɔbɔɛ no ah eh, asɔfo, ɛno na ɔkyerɛ dɛn? Na ɔyɛ example example na nka ɔntumi nfa n'ano nyɛ example example no kyerɛ sɛ agye sɛ ɔhyɛ mmaa pant ansa na example no yɛhu adeɛ na sɔrema no wɔn yɛ dɛn na se nkwadaa yɛde tɔɔ ɛkyerɛ wɔn adeɛ anaa dɛn na se nkwadaa na yɛde tɔɔ ɛkyerɛ wɔn adeɛ tɔɔ musuo nka na ɛbɛdidi matam Wɔn a wɔbɛdidi m'atɛm Nyame nnome ɛbɛtena ɔsoro nkwa nna nyinaa Sɛm foaa kwaakwaa Corona virus yi Nyame maa yɛ hunu yi Nyame maa asɔf Thirty first yi nkɔmhyɛ a mo se yɛ nkwasea nkɔmhyɛ yi Nyame yi kyerɛɛ asɔfoɔ Ɛno a me ba baako frɛɛ me ɔno nso koraa Nyame yi biribi kyerɛɛ no similar to what is happening just sɛ ɔno no wanka Corona virus Na ɔse ohu sɛ yareɛ bi aba asase so na ɛkum nipa bebree. Ne wife confirmee na mmom ɔmo sendee me thirty first no prophesy. Yɛse sɔfo bi se yɛse yɛfrɛ no ɛ biribi bi adu ɛɛ hwan hwan hwan adu bi ahaa yɛse sɔfo bi yɛfrɛ no JY adu. Ɛm se yɛse ɔno nso koraa nso kaa biribi similar. Na mo munkyerɛ didi adiyifo atɛm, mo a mufi sɛ adiyifo ɛ, munnyae mo asɛm. Hei, mo a munnidi adiyifo atɛm, seesei mo mmom na mo ani awu. Mo a mo adiyifo ahyɛ nkɔm na mudi wɔn atɛm no, mo na mo ani awu, because adiyifo no hunu kan, na mo atɛm didi a mosɔre na mudi adiyifo atɛm nti no, ankɔ viral. Sɔfo, bra ne bɛkyerɛkyerɛ mu. Nyame mma owusu bɛmpa aboterɛ. Ne nsɛm fua yi. Me mmom deɛ ɛfiri saa corona corona virus yi sɔfo ɛnkyɛ ɛbɛkɔ. Covid 19 yi sɔfo wɔnkyɛ ɔbɛkɔ. Na sɛ ɔkɔ na ɔsɔfo sanhyɛn na ba bɛhyɛ nkɔm anaa odiifoɔ bi ahyɛ nkɔm na ɔsɔfo bi a wonim abɛkasa atia nkɔmhyɛ no. Menu mmienu Ghana ha ɛne wiase wobɛkyea ma mayam. Menu mmienu kɔɔto koraa yɛbɛkɔ akɔgyina. Sɛm hunu akwaakwa. Moayɛ ama adiifoɔ ntumi nhyɛ nkɔm. Odiyifo a ɔhyɛ nkɔm koraa no osuro eh sɛ na ɔhyɛ nkɔm sɛ chief mma mbewu ɛna chief mma anwu ɛna ɔde nantwie kɔpata hey monim nkɔmɔbɔ a ɛkɔɔ so monim mpaebɔ a yɛabɔ odiyifo a ɔhyɛ nkɔm sɛ chief mma mbewu ɛma deputy mmienu tumi wu same year na aka sɛ ka chief mma nyɛ nyame adom na mene ne hyia yɛ anka obi nim deɛ ɛbɛsi after nkɔmhyɛ no monya asansɛm hunu no a na motoɔ no a mokeka keka no Sɛ, ebinom sɛ, ɛyɛ abatoɔ nkɔmhyɛ nko ara na wɔn hyɛ. Ebinom koraa fi sɛ thirty first nko ara na yɛhyɛ nkɔm. Ayɛ abraha Tuesdays ne abraha Sundays. Nyame fa yɛ so prophesy akyɛ na me misua. Sɔfo, na me yɛ akwadaa. Wote me aseɛ? Na me sua koraa. Na me ne Bishop Kwampoku na ne nam. Ɔsɔfo Eduard Kwamfɔdwoɔ. Sɛdeɛ meka no wote me aseɛ? Assembles of God, Emmanuel Assembles of God, hɔ na na mekɔ asɔre. Me papa, ne yɛfrɛ no Duncan Aniako, ɛwɔ Assemblies of God. Mewɔ hɔ nyinaa sɔfo, na mehu adeɛ. Na mebɔ konka. Ɛso na mehu adeɛ, na meka na si. Meso dan na meka na si. Those days, mefiri ayi asafo ɛkɔ eh, asokwa sɔfo kwampoko hɔ no, ma kwan no so a menam no. Obi a mɛhu biara bɛhu biribi afa wo na waka akyerɛ wo. Nyame tumi ma me keka nkorɔfoɔ ho sɛ binom tumi tena ɛfam street wɔn tena fam na wɔn resu. Mo ka sɛ nna na wɔresu bɛn paa bɛhyɛ nkɔm. Ayɛ a monkɔ Kumasi na monkɔ busa church of God, monkɔ nkɔ busa Rhema worship center, monkɔ nkɔ busa family chapel. You don't know what you are talking about. Wo nim brɛ a nipa abrɛ. Time a ɔsɔfo opoku nsia, ɔsɔfo klɔmɛga. ɛne eh, Archbishop elect Salefo Amoako, na Nyame nsa awɔ yɛ so ɛhyɛhyɛ nkɔm a Orion ehuru na Orion bu fa so. Sɔfo, all night yɛ start na 10, ɛmɔ 5 na hɔnom ayɛ ma. Prophetic all night, 10 days prophetic all night. Me ne Sɔfo Opoku Nsia ɛna Archbishop elect Salefo Amoako. Saa tam no na nkurɔfoɔ ho adeɛ fɛn prophetic move. Sɔfoɔ Kwasi Amoako na ɔhyɛ nkɔm. Nkurɔfoɔ attack no, ɔno deɛ ɔbɛdi wo atɛm, Sɔfoɔ Amoako. Nkurɔfoɔ so wɔn so bɛmpa ano ɛya, meme ano ɛya. Moanya na atufoɔ boɔ, na nka Sɔfoɔ Kwasi Amoako te ase a. Sɔfoɔ wo su ansa papa. Archbushop Asarbedi Ako papa, Tego Sisters papa, Daughters papa no, Sɔfo Akwasi Amoah Ako, na ɔyɛ powerful, na ɔhu adeɛ serious. Mekae one Saturday bi, ɔhyɛɛ nkɔm bi, me werɛ mfi da kɔsi sɛ Yesu bɛba. Na ɔyɛ prophet, kuta healing gift, evangelist. Apostle paa kɛseɛ paa. Nkurɔfoɔ dii no atɛm saa saa ka nkurɔfoɔ bi kɔ akɔku no wɔ McCarthy Hill sa dii no atɛm saa ɛna onyame sɛ moma memfa makoa nkɔ sɛ mede no akyɛm na mompɛ deɛ a memfa no nkɔ Takorade kwan so a ɔba Accra ɛna onya accident me mentra no mma mo matam didie nti nyame nka sɛ ɔbɛfa ɔsu bɛn paa kɔ ɛnea mo mobɛkɔ na me mete hɔ me wo di matam mɛdiw bi wokasɛ tia prof profes mɛ mɛ bɛbɛ ka m'adwene akyerɛ wo